previously saka uri kugara kupiwo papi ndinandikuudza kugara zvekutamba nemunhu ikoo ane vana nyika yese paano paasvika pese mukadzi nemwana mukadzi nemwana ende zvaatorika nyakukamupfekedzera sketi pamuti chapo chapo ada kuda kuti musketi imo mune atagira vanhu mabasa murubo uyu hausi kumuziva iwe

It's the Don Muchada. GME. Kasi kwenda kumba izvo zvakwana wakumba. Mamungambondidzinga. Aiwa, unosvika kumba ikoko unoona pane zvanhu panoda kutaura newe ndasvika kumba ikoko. Iwe uchienda kumba ndakuona uri pamba usana sambura yeti pamoto. Ndiri kuuya. Chienda kanai. Uri kumirira chiko nguva dzafamba kuda ndimwati. Twande.

mwana hanzvadzi yangu vaisira kupedza ndakuziva kuti ndikumutsvagira basa iwe mwana hanzvadzi yangu andizivika but tangosangana kamumabasa aiwa but haudaro sha but haudaro yemu wakapedza nyasha wakapedza nhasi koleta neni wacho aiwa ndokuziva iwe wanimbokuudziva aiwa iwe ndokuziva nimbokuudziva makusiyana siyana nekuonana nekupi tikasangana kuagents kwangu ari kutotsvagirwa basa izvozvi tasati aibu kuti nguva nine o'clock makusenana manga eh. matopatana manga matopatana nguvai kufanana kugadzira basa zandiri kutaura uya rakurara kumba kwako iwewe amanje ah, ndasandisi kukusiya ndasandisi kukusiya ndikuenda newe kumba kwangu ndokutaurira ungatisanganise tese kuti ini neana nzvadzi dzangu ari three ewa ah, kuna zvakadaro handi ewa handi yandikukusiya Saka vafara kane basa randakuwanisa. Aiwa basa rinotorida kosi eh, tanga chanzwa nokungoita madhinda anobata murodo. Pamwe pacho ukadoti munhu imbonipodhora. Ah, ah kupi kwacho? Hachongobudise kana. Hapana. Saka iwewe manje nyaya hombe, nyaya hombe. Twese tava tichitaura kuti ma small issues. yandiri kuda kuti uite iwewe pamukomana iyeye wandataura ofisa laka mhm. handiri kuona kuti uri kamuyellow bon shishi ah, ndozvandanyatsokutarisa ndikanoti aiwa inzwa nyaya iri panapa vanesa mhm. pane kaofisa kari panapa kanoda kuzviona unge amena amena kanonzi laka kamujuniya okay. kangu ndichakuratidza kana kauya mm-hmm. kamukomana ikako rotisatomboteerera zvakanotaura mm-hmm. handiti mm-hmm. kamunhu kaa kane dzungu risingatomboita kanoda kuzvisa apa kanoda kuzvitonge kanogona basa kutonge chichi i think kari kufaitira promotion okay, okay, okay, okay, yes. kuti ndidonhedzwe pasi Mhm, plus unongoziva kai ndiri mukadzi mhm. iye murume Iye. saka anenge achitongoona kunge hapana hapana Mhm, ada kutozviita iye boss saka iwe i want you to work with me yes. tibatsirane kumudonhedza pasi komana iye Make sure kuti tatomuisira pasi kana zve zvekutoti asiye basa ngaatosiya basa aiwa don't worry handitsika aiwa ndokubatsirai waziva aungazombobatsira papi pacho pandingatizobatsira munhu anitsvagirawo basa taura zvako mm. plus wemurume guys tiri vakadzi tese saka you know kamukomana ikako here hmm. ndichakuudza hako zvakawanda pamusoro pake ane rinonzi dzungu hmm, chakaona kakauye

watogona ukafambisira tib wezi i kunze kwacho kukutonhora zvisingatongoiti ko maini yemurai nezuro kamuna wazonitsanangurira nyaya yayi ndakazongo ndakangotongona maya muchifemeruka chii chaiitika pepe Hanzi nabamunini venyu ka hatimboendeka kunofara kumafura mamhepo tichifara tichinzwa shiri tichiimbirwa patakaenda kurwizi paya ashiyera zvikanzi yaa ndeka ndida kumboenda kunotenga ka something chokuti tidye ka Eh. Ah, kuona mbavha amai mwana mbavha avai mwana dzichi ndakaona nzvimbo yembavha pavanovigira zvinhu vachera kwewo kwamama enda kushiri wozoona nzvimbo yembavha kasi mbavha dzinogara mushiri musango kana chera musatonge mwana diki kana musango ndomaivigirowa zvinhu ivi

Ava haachadza kushamisika. Uyu ine tsotsi. Pamwe shamwari yake. Kwazoti mutsvuku sei? Chitonangura zvako zvauyo ngazviteedzere wakumbo. Hayo taura. Vana bamnini venyu vanomhanya. haya vazondiudzaka hanzi vanhu vaya ndazovamhanyisa hanzi mamhanyisiro andavaita pandandiri one ndine futi ndongo vari six wadii kupfura makumbo vangopfura makumbo hanzi vakuabata kupi hanzi apa makwara hanzi apa vanga vane zvinhu zvanga vakabata zvimabhemba zvimamasi hanzi ndatinawo nefuti speed yarohwa soka ndamboedza kuridzira mudenga Eh? Hanzi hapana abatwa. Kubatwa? Eh. Hapana eh? ambobatwa. Vavotadza kubata vane kuti. Eh, angopfura vamakumbo acho. Ndakanzi kubasa naonani ndiri na boss wangu wanzi mutemo wakachinja azvichatenderwa kuti mupfure vanhu makumbo munongoridzira mudenga chete. Baba ichienda. Eh, baba ah, baba dzichingoenda. Vachanyepo. Munhu tete takati chi. Ah, isecret ya Oh, ya secret asi ava kutaura zvinhu zvisina basa. chera munhu anondiroora anozongomuziva musi waanondiroora zvekuti ndodaurorwa nani zvine basa rei nhei mutemo akamuziva ugodini Hameno kama kamukomana katsvuku uye vanhu vatsvuku ava anovada chaizvo. akaita semurisa Ah. naiva achihera sadza rese mutongo mburisa naiva unomudiko

kuti tumajunior twangu twakapinda basa nekumhanya utu mm. tinotozondirasisa taurasiswa ive mm. ah, iye munhu angada kushamisira munhu akatraina six months chete taureizveoda kutozviti ndatoaodotokuvidzana nei ah, ya kana neiyewo azvionewo ah, hapana hapana ndoda kumugadzira inonzi saizi achanyatsoziva kuti ndinani taunhu Ska basa warifarira handiska. Aiwa, basa ndarida. Especially paya pekuti ndanga ndanzwa nokuita ndini ndamubata. Handisi ka. Kwacho unongonobata munhu akupika na cent. Ah, shandira mahara. Ko zvinowapa basa. Mm, aiwa, zvinondini chaiye. Mm, mwedzi uchipera pamutsetse. ndakutuswaipawo sevamwe makaipa but chinzwa kaivo nyaya hombe chaiyo chaiyo yaita kuti ndinyatsokupa position iyi ndanyatsokutarisa kudai akanyatsonota yo uri kamuyelo bhobho aiwa aiwa hakuvapo zvangu aiwa ndiripo mwari vakanyatsondisika vachiri kuda nguva yavo iripo andiitika saka ndoda kuti mukomana uyo vatachitaura nezvake kaofisi aka kamujuniya kangu aka kalaka aka kuti ukadonhedze pasi try by all means ukasejusa you know what i mean mm, i know don't worry siyirai basa kwandiri pane mwe musikana so agari kuda kuroora saka maplans ese iwayo ndoda kumawisira pasi iwe ndoda kuti ubvonyongedze maplans ese iwayo umavhiringidze maplans ese iwayo tikunzwanana zvinhu zvese uroere bhora musango hapana chinofanira kuti wambobudirira nekungwarangwara kwawakaita uku don't worry ubva wachinja dressing yes zvekuti achipinda achikuona Hey. unoziva kuti chiyakomaka vanondiziva vanoziva kuti ndonzi mambo kadzi fanisa andiitika ndinomupedzera don't worry ndakakunzwa mbiri yako aiwa don't worry zvisiyirei kwandiri andiitika ha ukadaro wandigonera pamusoro pepei yako ndichaona zvandichakuitira handiti ka mm, aiwa vanondiziva mm. aiwa vanonyatsondiziva ha iye ndiye achazoudza vanhu manje kuti kusina mai hangu yena zvamandiitira ndo basa hombe handiti ka maita aiwa basa sira iyi ha saka unenge uchingobata batawo but basa hombe ziva kuti nderechi ndere mukomana iyi akangouya chete unenge uchingoona kuti mimi mukangomuona mune muchingonditsonyera kasiso ndine ndichingokutumatuma mm. kwaari uye ndichingomutumatuma kwauri ha mm. anodyira chete uyo kanyatsoita makeup chidondoyarakoma muchazomaumbiti nhai vanesa ndingoti aiwa mm. naokoni mambo i trust you i trust you anetya yeah haa saka iri bho raitako iwo nyatsoita basa rako randakudza nemazvo reward yako uneiwanasiirai mumaoko mangu yaha rega ndimboita attend to something else allright iri bho zvandikuda itiswa zvinomuteeresa wo inini ndini wekuitiswa manhangananga pa no ah, asi kandaona basa kaini saka ndoita sei aiwa genditi don't worry aiwa handovapedzera haa chibasa ichi haa don't worry kanditi right

kwatonora hey. but eh, ndo panonyatsoita madues edu kozi vanhu vanonga vari kumba panoshandika ndokushandika abo ko hauna sigazi na sigaret atojaira hatina sigaret but ndine zvitoita yese yese ndakakuudza fanaita yese yese zvekudya chingwa chakadai level iroro handingamborigoni Ko Jake ari kupi? Wakazombomubata here? Mm. Jega. Jega asi kubatika. Kubva patakadzingirwa nezuro paipa. Asi ndambomuwana. Ish. Mm. Yeah. Saka ma one. Ma one but ah kuti anobatwa. Ah, amen. Kuti anga ne warning yandakamupa last time iye. Wozvidzokorora futi. Ah, but akabatwa nakakadhakwa. Ah, ndifunga kuti anobatwa. Kuziva mhanyira takaita ka. Ndaifunga kuti ndichatosvika padhini ka e hatombidei nekudhara svika kudhara kana mboona munhu achipindira ize mhm. aiwa haambobati ah. uri kubuda nekupiwe

Ah, don't madam mi mhani machiita zvisina basa ucheza nemari yangu iwewe tozvitani kula kula kula wangu

Wangaite basa rekushandira iwewe aiwa anzwisisa akajaidzwa sei pane muri kuita zvekutamba nebasa iko zvino izvi jega angoti zi haisi kana kubudikira endawo ndakakutumai mese newe iwewe feso yakatopusa uya ndiye angadai ritotisapota toti mabhebhi muri papi muri papi right chinzwa ka pane dhiri andida kuti muiti rine mari here dhiri mangwana tirifanira muka tine mari handizi mangwana mangwana pane

saka location location madetails zvese ndinazvo munandipa ndichakukwai sakaenda ikoko monorowa chiti izvozvo mm. zvekuti jega hapa zvina kana basa aiwa topinda tega aikamboziva wari makatokwana ah. ndizi takatokwana takadaro mm-hmm. saka abho mangwana manheru mm-hmm. tita kutoverenga kish tofanira mm. kurara taverenga kish haa tisinoita bus aiwa hamusatyire musatyire vangwara ngwara ndipada ana wawawa anazimai manyama anazimai manyama akamira nei nerongo akamira nei nerongo ah, zvakaoma tete kwaindawo anyaya ah, kusvikawo mapeni Ah, kuti inopera here nyaya iyi Eh, haipere inobuda zvakanaka marongo ega ega tete aiwa hama nyama amire nerongo hazvina zvina kutombomira mushe zvachose nhasi ndauya ndiri saye murayi vadi wavatariri ndinongoti rambei muchiona manyama amire nerongo kunzi manyama amire nerongo vanhu vari kurarama upenyu hwavasina kuita sei kuronga handiti e vanhu vari kuti anenge achirarama upenyu hwavasina kuronga saka ini ndauya natete vaye murai zvino ini neupenyu hwangu ucharongeka here tete haa pakatoipa ndoantonzi manyama amire nerongo vadiwo atari don't forget subscribe like share and comment to our youtube channel don muchada entertainment bye bye

Next on Manyama Amiri Nerongo. kwanzi Iwe nhau yacho kuti wakapana pandeiyi. Eh, ndozviziva ka ishe mwana ka ndozviziva but wona ka zviri kuitika iye zvino izvi ndotobva kugraf uko ndatomhanya apa wandifonera baibai ndachito- ndachitori busy ndatomhanya izvo ndichindiyekuno